ci in ingolo pano ibolo i mac ci debbe o ci imedo bur ni umo mere ki bur ni tweyo o ci dong wac ka malo akwange eno ni cito lwoko wang bur o maleng mono gin ma cam ma nongo tye i kin acholi ma tye calo yat en no aa Bene onongo acholi mapol ngeyo ma tiyo kwede ni. acholi macon nongo gingeyo do. Cal macon i kare wa ca onongo gingeyo ento ka kare me kare me kombeddi eni dong lutino ma kombeddi dong pe gingeyo gin mo eh.
Kitemo wacca mama ni tye cam mukene onongo kitiyo kwede me ayub.

labobot? Pingo gitye labobot? Meno dong pi pi cik Acholi, pi cik Acholi pien nongo dong gitye i te cik me kwaro, ee i te cik me kwaro. Acholi-ni gwoko camgi nining kong? Acholi-ni oketo camgi i dero. dero,
agulu, agulu, marakwang-gi, boogi, odigogi, angagi kiketo gin i agulu ma nongo dong kiyubo mere mutwo woko kadi en wa ngogi eni-ni kiboyo ci kicibo malo ki lum ci ngo eni-ni kadi kot cwer ngo eni pe top, ngo eni pe top. bel ki jami kiketo ki dero dero nongo kiyubo en calo ot-ti bel bedo ma iye kenyo mwaka kadi mwaka aryo bedo nyim gunia onongo peke kibiro nyim i dero mukene dong ijubo iketo i agulu ka en imito tedo dong ijubo ajuba ki i agulu ka dong ikelo icelo. be icako tedo kwede.
An amito niang nongo cam mukene ma nongo wegine pe ma dongo i lum-mi. Cam mene bedo kare weng nongo cam mene tye kwede ki kit mukene nongo cam pe. Cam ma dongo i lum. Calo iwaco ibedo ka kwano nying nyig yen, odwe, dwe ki mukene. Yec enoni, yeah gini enoni dongo mere idye tim ata. Giti matar-ri, ka dong wan ocito calo ka yengi i lum-mi, onongo dong jamini ocek, wan dong opono cam acama. Ma birwode bene peke, pe be gipito apita, otwi kene, otwi kene.
I kare me dongoni peko mere dok adit-ti, kec mo opoto i acoli ma can cam obedo diyo dano. I kare me dongona. kom kec mo kikome ma opoto ki i koma ma pud an atidi obedo pe keco be opoto do i pyera bicel wiye acel en aye keco opoto ceng oryeny matek cam obedo peke pot dek gi ene wan wawaco ki oboo gi konga gi ni obedo pe wacito ka ngweco dek wa ilum. Ongwedo pot olwedo yen olwedogi ene wangwedo ki i lum ka wabino dong kede gang kitedo meno dong jami ma ene ka ma dong ceng onongo oryeny mine dano ci dano bene dong kec cam bene dong odoko pe En aye ka ma gamente ocako konyo dano iye ki anyogi. Kit anyogi dong oo kwede enno. Eh. Ma nyutti ma peya ma peya oo pi abicel acel anyogi pe i Australia? No anyogi pe.
Oo. Anyogi onongo pe.

Iruko cenu? Ee, iruko cenu. Ka calo mego madongo, en laa eni-ni, laa romo. En aye ki kor me dong gimiyo mego madongo ruko pi woro. Ee, meno gin ma onongo tye enno. Ci i kare ma dong in obino, En aye ni dong ocako kelo kelo moo tara ocako kelo cabun pien cabun wa ikare ca nongo wan watongo te ngili en aye wan olwokke kede odii bene kirego odii ci kinywango cung malo en aye kicwenyo dok mac tara

En en dong bene gacwele na ka camo pi en teke.
Cwele ki dong Dyang otico kene. dyang i acoli en aye obedo lim lim eno dyang ki ryel ki romo en obedo lim pa acoli pien cene onongo peke cene onongo pe cene ma onongo tye cene man me aa gilwongo ni ob acel ma iye otuc ma cal kopiya pa king tye iye-ni, en aye cene ma nongo dong kikelo. Jo yenigi, monogi ma dong obino won kwede, en aye dong kicako dong tic kwede eno. Ento pol cam pe nongo acoli pe cato bene wa camgi, gin gicato. gicamo acama, gicamo acama keken, camgi pe gicato. Eh. Ah, kobbe ni in ite neno cam ma watye kwede. Amito bolo labolle i kom pul, i kom gwana, i kom nyanya me kom kare-ni. Ka in iporo cam me kom kare-ni ki cam macon, in inongo ni mer maber ma mito dano ki can.
Cam ma i kom kare-ni eni latinna, myero awacci ni kombeddi warwenyo, warwenyo cam ma dongo komwao nongo, warwenyo cam ma dongo komwao pien cam macon nongo cam maber atika en nyimgi enini in icamo ipye dek ka ipiyo odiyi bene in ibango odiyi bene irubo ki nyuka ka imato lok me nyanya bene nongo pud pe i kare cani dong nyanya pe dong dano nongo teri me en dek.

Latin mo ma two two cam pe pien cam dwong ata ma en cam mi eno ni ki tedo me en koi koi ki dwanyo lap oranga gene lapena gi dano litino bango medo kumam ki timo ki tedo ki dek mo ki ken ma ki tedo no dek cung ya guleko litino camo me dek manu. Pe bed latin mo koko kec ma nongo ile otito buke ma dong ka iwuro on latin eno tye ki cak en aye cak dong konyo lutino matek makato eh. Cam me kom kare ni ineno ber myero dano emede ki camo kit ma tye bino kwede. Cam ma kombeddi ni pien ka in ineno mo mot kombeddi ni cam acholi ma yanga con ni peke. kit ginu mo ma kombeddi bino wek litino cam omoti i komgi peke ka dong ginu mo ma ginongo myero gicato gicato gicato ci dong cam remo lutino ma omiyo lutino tye ki kwacikwo madwong. Myero cam ki dwok kodi pa coli ma yanga con ca, kodi bel, kodi nyim, man dong kombe dong ki loko kodi dong ya kodi gi dong kono ki kubo akuba, cam akuba ni dok o moo ne romo kom dano, moo ne dong romo kom dano kong.
Ah in i waco ma oko oko ni in pe i camo kwon wunga. Acamo kwon wunga kong. Pi tyen lok ango?
Aoma enoni mo yat tim bel kal en aye yat ma gin cam ma tye ki kero ka acamo bene abuto ma ayeng dok bene moc cam eni tye i koma.
Tam ango ma in dong imini wan ma pud watye-ni me dok i lok kom cam? An dong amito mere lapwony ni in kadi itye ma itye ka ma inongo ngom mo, co kal. Jo kalo bene tye weko ipit ki lutinni gudong ki yot kom pien lutino ma yanga col ca nongo bongo pe gibuto mere giketo cingi i kin emgi man gibuto mere bongo bene pe gibuto piny me dye lum komgi lyet me ata gin mo marac bene nongo peke two bene nongo peke kom ma nongo bongo mo ma laum umgi peke-ni bel kal en aye Yat madit ma long loyo weng. Pii nyuka latin omato kadi latwo pii nyuka kombeddi kwok bino i kome a malo. Myero imak myero ipuru nyuka pur nyim anyima ni wek in inong gum me cam inong gupu pien i kare wa ca ni ka jo ma gin gi kare me pur. In dako myero ireg moko kal en aye myero ibed ka myeno me tingone me tero i poto i kor co nongo co tye ka pur i poto pe imyeno kit kwon mo kwanna bene ka inongo bot ngati mo bok mere me mato dong cai me calo i kare ni eni ma dong cukari tye ni me lamak cayi pe me acama ki deko eh.
An awinyo ki i wer moni ma ki wero ni in i ringo ki Sudan ki gari lok en obedo ada?
Sudan aringo dong aringo pi mwaka aboro. Pi mwaka aboro? Eh. Nongo iringo i gin ka kwene ki Sudan? A o wa Juba.
Wa Juba. Mm.
Ngo ma nongo teri Juba tutwalle? Lela.

ineno, ci an onongo aringo acito i cudan, awilo majan ki kany ka atweyo gi gunia ka aringo awok ki lukum ka acito ki poto kwap pa jok. Ka ineno anongo ni ka kenyo cabun ononge tye madwong ma wilo cabuno ki kenyo odik ka lok adugo. Pien gikenyo ni bene nongo gin jone bene gi gi gi gene won duka ma wan ao acel kemo en ni nongo be lworo luticce gamente pien jo kunu be Cudan bene mito giyab en jamiwa nio, ci gikwano jami-ni odyo bor. Dyeko dong en miya cabun an dong atweyo malo ducu aduca. Aringo kumeno paka ka dong atweyo cabun dong aa ki kunnu dong kin ca aboro me dyeceng ki pajok aringi dong aogang kany ca abicel me dyewor.

Loka me agikki waco ni, Wun wumedde ki wot me yenyo kit yo me konyo dano pi lok me roco ginacama. Kit ma dano myero guroc ki ginacama i kwogi, pien cam ma kombeddi dano tye ka camo-ni cam ma yot ata ma pe bene romo timo kit gin mo maber, pe pito dano. Nyim eno-ni tye ki gupu madit adada ka girubo dong gin ni kal In dong idongo ma meri idongo latin idongo ma nongo lutino ogwel ma pe me tuko tuko pien meno eno ni en aye nongo in dong itye ka pito pit me ada. Eh, lok man ni latin cito kono ngo man i kom bedi ni awico bed kwir amiyo kono coda a- abed bed kwir eno ni pe gino mo pe dongo kwo pa latin bed kwir.